Anuanom ne adɔfo, yɛkyerɛkyerɛ obi biara, yɛma obi biara akwaaba. Ɛba African TV, Germany. Ɔdɔfo, na mo ho te sɛn? Menim sɛ Tweaduampɔn Onyankopɔn adaworoma nti, yɛn nyinaa yɛn ho yɛ. Yɛda no ase sɛ wahwɛ yɛn so sɛ saa berɛ yi, yare a ɛne yɛn redi asie wɔ wiase afanan nyinaa, sɛ yɛdane yɛn sɔre a, na yɛde aseda rema no, na ahobrɛaseɛ mu ara nso yɛgu so resrɛsrɛ yɛn ho sɛ yɛnkɔ so ara mmɔ yɛn ho ban na Onyankopɔn ɔpɛ sotie, na ɛberɛ resɛm no, menim sɛ ɔbɛtwa n'ani aba abɛhwɛ ewiase sɛdeɛ ɛberɛ no soeɛ no. Ɔtwaa n'ani hwɛɛ Israelfoɔ wɔ Egypt no, ɛberɛ bi bɛso ama watwa n'ani abɛhwɛ yɛn na wahu yɛn mmɔbɔ. na saa kɔnnua yi a abɛtɔ yɛn so yi, atumi afiri yɛn so. Nti ɔdɔfo, saa berɛ yi, ɛberɛ no aso sɛ me ne wo mmienu yɛtie yɛn nananom nneɛma bi a wɔkekaeɛ a yɛka no sɛ panin se, panin se. Panin se, panin se no, ɛyɛ obi na ɛkaeɛ na ɛkaa hɔ. Ɔbaa yɛ a na ne mo kasa yi. Mepa mo kyɛw, mato me dwumadie no edin Pɛ Biribi Gya Nkyirimma. Ɔdɔfo kasa yi kɔ so yi ara, wobɛkae wo deɛ, ɛsiane sɛ mpanimfoɔ se asɛm bi safoa abue asɛm bi pono. Na w'asɛm ne sɛ, sɛ asɛm mmaeɛ a yɛn mu bɛ, asɛm ba a ɛne ebu bɛ. Ne sɛ nti no, ɛbɛma wo nso so wakae wo deɛ bi a wo maame, wo papa, w'adamfoɔ, Anaa wo nua bi ka ma a wotee pɛn, ebi koraa a na wo werɛ afi. Bere a wutiei ara na wososo akae wo deɛ. Wokae a na wososo de agya nkyirimma. Meka nkyirimma no a, ɛnyɛ wo ba a woawo no nko anaasɛ wo nua nko ara, na mmom wobɛka de atu afoforɔ fo na deɛ ɛmmoa no soso no, wode atu afoforɔ so fo. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ wahwɛ yɛn so. Teterekwafo a moada ne Nyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro bɔɔ asase tumi nyinaa wura. Mpanyimfo ase wotu pampim a na wɔato kuro. Mmiri kesee a yɛntumi nnɔ no nananom frɛ no sɛ nsamampɔ. Kwaagye nsu a wɔsi nsu ani ma nsu agye nie yi. Bɔde ase kɔ atema a n'ase asɔ nsu pa. Wɔwoso adɔtɔ na wɔnsuro akorokra na wɔwoso adɔtɔ ma nnuaba te gu fam. Ɛma aboa kyekyɛdi a wɔntumi mforo soro mpo nya bidie. Dutan kɛseɛ a wɔsi akwantemfi nso yɛ abrɛfuei. Dutan kɛseɛ a wɔsi akwantemfi ma akwantufoɔ tena aseɛ fa aseɛ nnuaba bi di mee fa bi ma wɔn a wɔntumi nnanteɛ. Gyentia kɛseɛ a yɛde nenam kɔ ayɛbiretuo mu a esum nnuru yɛ da biara da. Daasebrɛ ɛnnɛ da yi so yɛreba abɛsua ho asɛm. Esiane sɛ mpanimfoɔ se asuasua nyinaa yiri a ɛyiri kɔbɔ po mu nti, sɛ animuonyam biara wɔ mu a, ɛyɛ wo Tweaduampɔn Nyankopɔn dea, ne nhyira nso fa pete atiefoɔ ne yɛn nyinaa yɛ so. Esiane sɛ wo na woyɛ kaakaafoɔ a woadome yɛn ama deɛ yɛn nananom gyigyaa yɛn, yɛgu so na yɛrekaakae bi. Esiane sɛ wopɛ sɛ yɛtoa so na yɛhunu yɛn nananom mpanin nsɛm, yɛnam so agye yɛn ho nti na ama Moses de kɔkɔ dii ahemfie, sua amammerɛ ne nneɛma wɔ fie hɔ. Enti ɛberɛ a wɔpieeɛ a wode tumi hyɛɛ ne nsa no, wɔduruu Farao anim no, na ɔnsuro. Na wɔworo so deɛ, na wɔnim kasa deɛ, nanso woyɛ ne kasamafoɔ. Egya ɛdɛre a ɛnhyɛ adeɛ yi, ɔhunu sɛ gya bi redɛre, na wonam gya mu kasa. Wo a wonam gya mu kasa no, ɛnnɛ da yi yenim sɛ wonam gya mu bɛkasa. Ɛma mmofra a yɛreba akyire no, yɛnya biribi sua na wɔn nso so de agya nkyirimma, awoɔ ntoatoasoɔ. Yoo, ɔdɔfo, ɛnnɛ da yi yɛn asɛm no a yɛrekɔ so ɛnnɛ no, ɛyɛ mmɔdenbɔ bɔ mu suo aba so. Mpanin se, mmɔdenbɔ bɔ mu suo aba so. Ɛyɛɛ dɛn na ɛyɛɛ dɛn? Ɛyɛɛ dɛn na mpanin no tenaa ase na wɔkaa saa asɛm yi? Ná yɛhunu sɛ ɛbɛboa nti no, ɛnyɛ kasa da hɔ mfa mma yɛn awoɔ ntoatoasoɔ yi ama me nso so mabɛto bi. Mmɔdenbɔ bɔ mmusuo aba so, ɔdɔfo. Ɛsiane sɛ ɛsii tetetetetetete ɛne yɛn mpanimfoɔ no hunii ɛne nti wɔde yɛɛ kasa da hɔ de too hɔ. sɛ mmɔdenbɔ bɔ mmusuo aba so. Sɛ yɛbɛhwɛ tete hɔ deɛ no na yɛakɔ Ɔbɔadeɛ ab adekyerɛ mu a, yɛbɛhunu sɛ ɛyɛ Mose nwoma no aduonu nson no, ɛɛ, aduanan no anaasɛ aduasa nkron, Genesis twenty seven thirty nine no, ne Forte no, yɛhunuu sɛ na yɛkɔ yɛn anim, yɛkɔ yɛn akyi a, yɛhunu Isak a na ɔrebɛwu, na ɔrehyira ne ba Esau ne Jacob. Ɛno deɛ yɛn nyinaa yɛnim, ɛnyɛ preaching na mepreachi, meka asɛm kakra wɔ hɔ. Na Jacob bɛgyee ne nua no nhyira. Na Esau bue n'ano ka kyerɛ ne papa sɛ ntebi nni hɔ koraa. Ɔrehyɛ ne papa no, ɔrehyɛ ne papa no. Ne papa no buee n'ano prɛko pɛ. Asɛm a ɔka kyerɛɛ no ne sɛ, Asase a bosuo ngu soɔ, na nsadeɛ nnim, ɛno so na wobɛtena, na nkrantɛ so na wo nam bɛdidi. Na ɛno no, ɛnna ɔsan de toaa so maa no sɛ, Na mmom, hmm, sɛ Twi kasa no kasa na ɔpanin bi kasa na ɔka sɛ, Na mmom deɛ a, na kyerɛ sɛ biribi bɛtumi adane anaa biribi wɔ akyire. Wɔse na mmom no sɛ wobɔ mmɔdene kentene wo ho a, kɔnnua no bɛfiri wo kɔn so. Ɛyɛ musuo na ne papa ka kyerɛɛ no. Ɛsiane sɛ asase a nsuo ntumi ngu so na bosuo ngu so, wodua so biribi a ɛnyɛ yie. Ɛdeɛ na wobɛdua no so a ɛbɛdi mfasoɔ bɛbrɛ ma wanya bi adi koraa na wanya bi atɔn de abɔ bra, aberante a afei na wasi soɔ. na akɔyɛ kɔnnua akɔtɔ no so a, na kasa a wɔka kyerɛ ne sɛ, sɛ wobɔ mmɔden na sɛ wokentene wo ho a, saa kɔnnua wei a ɛda wo so no, ɛbɛfiri wo kɔn so no. Onua no kɔkyineeɛ a ɔnyaa nneɛma bebree na ɔreba no, na ɔsusu sɛ ne nua no deɛ, nneɛma ankɔ yie nti ɔhu na ɔbɛku no. Ne saa nti no, Wɔfaa nneɛma bebree de soaa, somaa ne nkurɔfoɔ sɛ wɔmfa nkɔma wɔn nua no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'akoma bɛtɔ ne yam ama wahu na wanku no, na mpo ne saa ho no koraa wɔsomaa dɔm de dii n'anim, ɛnna wɔno no twee ne ho kaa akyire sɛ, Wohu sɛ yɛkum ekuo a ɛdi kan anaasɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no a, na kyerɛ sɛ wɔn nso anya baabi ayɛ dɛn? afa esiane sɛ na ɛyɛ den ma no sɛ ɔrekɔhyia ne nua no. Nanso ne nua no tee ne nka no. Wɔse me nso Nyankopɔn ahyira me. Me nso mewɔ biribiara. Nti no, wɔyɛ wɔn ho awaawa atu fee wɔn ano. Mmɔden a wɔbɔ mmɔden ara kenten ne ho sɛdeɛ ne papa kaa sɛ, na mmom sɛ wobɔ mmɔden kentene wo ho a, kɔnnua no bɛfiri wo kɔn so na afiri ne kɔn so. Ɔdɔfo, Mmɔdenbɔ mu su aba so. Ɛkɔdu mpɛnpɛnsoɔ bi ama saa berɛ yi koraa a yɛwɔ mu yi, yareɛ yi ama nnwuma bebree asɛe, companies bebree agu, awareɛ bebree regye nsam, mmɔfra regye nsam, nneɛma bebree na asɛe. Nanso no, ɛnka sɛ woatɔ fam. Enti na ɛte ayɛ wo ho, na anya ayɛ me ho deɛ, meremunimuni ara, mɛdam, merensɔre. Dabi, sɔre na poroporo wo ho. Na wobɔ mmɔden ara kentene wo ho a, ɛyɛ kɔnnua na abɛyɛ yɛn, ɛyɛ kɔnnua na abɛsensɛn yɛn kɔn mu. Nanso yɛgu so bɔ yɛn ho mmɔden deɛ, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, mmɔdenbɔ bɔ mmusuaba so. Esiane sɛ mmɔdenbɔ bɔ mmusua ba so sɛ ɛyɛ den na sɛ yieyɛ no ba a, yɛhyɛ yɛn Nyankopɔn animuonyam. Na mpo no, ebia ɛhɔ no nso bɔ yɛn ho ban ma nkwa home a ɛwowɔ yɛn mu no, yetumi tena ase. Ebia saa bere no, adeɛ bi a na ɛkuta yɛn no, sɛ amfa yɛn ankɔdi baabi a, anka ebi koraa anka yɛnte ase esiane sɛ mpanin se, Biribiara nsɛe a biribi nyɛ yiye. Enti no bɔ na wɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho, na yɛbɔ yɛn ho mmɔden nso deɛ a, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, mmusuo no, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi atena yɛn so, na mmom yɛka a na yɛka de to obi fo, na yɛka de hyɛ yɛn ho nkuran, na yɛanya asɛm da hɔ bi de atu nkyirimma no nso so fo, anaasɛ afoforɔ a wɔbɛkɔ saa tebea no mu no, yɛde atu no fo. Obi wɔ hɔnom a, bɛrima ko kɔ n'anim. Biribi na bi a ɛkuta wɔ, sɛ ɛyɛ adwuma, sɛ ɛyɛ biribi biara, afiri ne nsa. Ne saa nti, wɔse mentumi to koraa biom, me deɛ maka ha. Ae, wo sɔ adeɛ a, nneɛma yɛ fofoofo, saa na mɛka no. Esiane sɛ sɛ wo deɛ yɛmfa ntoto sɛ mawo me ba na sɛ akwadaa no wɔse ɔmpɛ adwuma a, mɛnya awo no. Sɛ ɛyɛ me nuaba, sɛ ɛyɛ m'adamfo ba, ɔte me so yi anaasɛ mennim no yi, mentumi nhwɛ mma no ntena ase saa. Esiane sɛ wɔkɔfa ka bi koraa ba a, etwa sɛ mitua. Esiane sɛ mpanyin no se abofra no nkɔ afikyire nanso wakɔ ama abo ateɛ aforo no, yɛbɛhwɛ ama no ada hɔ awu. Yɛbɛhwɛ na ɛyɛ ɛborɔ, poison a akɔ ne wedeɛ mu no afiri hɔ na wanya ne nkwa. Na ɛba saa no a, Na ɛnam sɛ oh me ɛne me kane paa no a hmm adwuma a na me yɛ bosome deɛ na me gyeɛ no koraa na ɛnyɛ bi ni na ayɛ wo ayɛ no nsɛm keka na afeewe no wɔde yɛ no yiyi ne no ne ho ano ɛne me kane na bɔ ho mmɔdene na wo mmɔden bɔ no saa musuo no a bɛtoa wo so no a wode yɛ samrane no ɛnka akyi na mmom no sɛ woankentene wo ho deɛ a ɛnneɛ wobɛsa wo ho mmara ne nsa sɛ wo nuabaa, sɛ wo maame, sɛ obi a woni no. Wɔnoa twabia mmoa adidie, wɔde bɛma wo, na wonyinim. Ɛnyɛ da biara na ahoɔden no wɔ hɔ. Ɛnyɛ da biara na wobɛtumi asɔre waka. Ɛnyɛ da biara na wote sɛ nea a woti. Ɛyɛ me sɛ me ne wo mmienu yɛwoeɛ no na yɛnte saa. Seesei no, yɛanyini no na yɛresesa. Me nua bi na ɛkaeɛ, Sisi Yɛkyaa. Sisi. Nyame nhyira wo. Na wɔse yaa ɔbaa yaa sɛ menya kɔ yɛ kurom aboa so na me hunu nkwalaa no a wɔn so wɔn anyini ɛnyini sɛ frɔm frɔm frɔm frɔm ne yɛn so yɛ ne mu twitwi pua pua yɛn soso yɛ si soɔ no saa o ne yɛn soso yɛ nyini frɔm frɔm frɔm ɛna ne yɛ maame nom soso ne mu twitwi pua pua eti bɛduru berɛ bi no na ahoɔden ne ni hɔ na me nana kwa mpanin na kaeɛ Wɔse sɛ woyɛ abranteɛ na sɛ yɛto sika to baabi sɛ pi monkɔfa a ho mmranteɛ no ho ɔdene ɔmo bɛsɔ mirika mu akɔfa nanso no sɛ Nyame anka wɔn ho a ɔbɛdi no saa ɔntumi mfa sika no nyɛ biribi pa bi agye maako maako nyɛ ɔmo nyina deɛ nanso wopɛ ne na bi akɔ w'ani na wɔhunu sɛ mefaa ha na ammoa me, menya abibire bi afiri me nsa nti, na menya bi a mɛhwɛ no yie no, wontumi nkeka wo ho, wo ho nyɛ dene, mmeranteɛ na wɔn ho ɔdene, enti wobɛyɛ kotokyɛ, kotokyɛ, kotokyɛ na wobɛduru hɔ na mmeranteɛ no akɔfa kɔ dadaada. Enti saa berɛ no a wo ho ɔdene no, na wɔde retu yɛn fo sɛ ɛnnɛ a wo ho ɔdene yi, sɛ wotumi sɔre wɔ ka sɛ wobɛyɛ biribi a wo nsa sɔ mu a, bɔ mmɔdene ara sɛ wobɛma w'ani ada hɔ na woatie afutusɛm. na wo hoɔden no ho nea wobɛyɛ na wonyini mu no, wonyini mu no na ɛyɛ a na nti ama mpanin no wɔn ani abere. Mmɔden bɔ bɔ musuo aba so. Mmeranteɛ yi asɔre, yɛkɔpɛ adwuma ayɛ, mmabaawa yi asɔre, yɛte mpenten koraa hurihuri. Adagyeɛ, mpanimfoɔ sɛ adagyeɛ nni po so. Wɔn a wɔfa ha, yɛfa yɛn nkrantɛ, wɔn a yɛafa yɛn baage rekɔ dwom, Wɔn a wɔrekotu wɔn kaa afa wɔn safoa. Afei nneɛma bebree a obiara yɛ a ɛde sika kakra bɛbrɛ na ani abere no, na wote faako rebɔ wo ho mmrane. Meka sɛ obi ama wo baabi, akakye bi ama wode wo tiri to nti, wose ɛno ara no no, na wonyini mu. Wonyini kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi a na anka wo nuabaa anaa wo maame a na anka wɔreboa wo no, wanyin aduru baabi a wɔn ntumi mmoa wo biom, na ɛba saa kakra a yɛde bɛma no deɛ no, ɛnɛ koraa deɛ wonhu no, anaasɛ deɛ awerɛhoɔ anaasɛ ɛresrɛ no sɛ kane no a na yɛsusua no, na yɛhunu bi, na yɛte bi, yɛka bi kyerɛ yɛn. Wobɛhu sɛ ebi a sɛ daresɛn anaasɛ sɛ silver a yɛnoa mu aduane no, yɛde aduane dodoɔ gu mu noaeɛ no, Esiane sɛ woammɔ bra na ne nam fie, wɔyɛ mma odi nwi, wɔfa wɔfa de yɛbɛfrɛ wo, nana nana yɛbɛfrɛ wo, bra bra yɛbɛfrɛ wo, ahaa, ɛno deɛ ɛwɔ hɔ. Na yɛanoa aduane no awie no na yɛatwa wo deɛ de ato kyɛnsee mu no, bi koraa no a yɛde kɔsi gya ho na kyɛnsee no ti kakraka no yɛde bu aduane bebrebe no so no na yɛde akata wo wo deɛ no so na ayerɛ hɔ na yɛde akɔsi mukyia no ho. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnndwo nti wo ba a na agya na wo kasa wo ka prɛ bi dɛm bɛɛma no deɛ ɔkɔ tie bɛka obi na ayi sika ɛna sesɛ koraa wo wakonta bi na ayi ne ano aduane nkonuane ne yadom atwa kakra ɛno nyame ampata koraa de nkonuane no korɔ wo deɛ de nsuo kakra fra wo nkwaa nom nyɛ sɛ nsom nkwaa ne yɛyɛ no bebree saa na wɔde aduane no kɔ nkunkyire ɛkɔ ne nkumafoɔ kɔdi bi Nyɛ wo nti na ɔbaa bi nkwan ɔsi aboyoo. Wabɛbɔ no aboyoo na nkwaa no nyɛ dɛ na aware akɔgu na asene ne magui ase. Enti ɔbɛsa deɛ ɔbɔ akɔnhoma no deɛ no akɔ na wo deɛ no yɛde nsuo kakra afra no mu koraa ɛyɛ wo dɛ. Na ne nyinaa mu no ɛyɛ mmɔdenbɔ a wohyɛ aseɛ. Ebia wohyɛ aseɛ no wobɔɔ wo ho mmɔdene nanso biribi bɛbɔɔ mu nti no woagye aka hɔ sɛdeɛ wo nna koraa ntuutu biom ɛne awieɛ ara no no ɛba saa no a, Woaha abusua, woaha wo mma, woaha w'ankasa nso wo nipadua. Na mmɔden bɔbɔ mu so aba so de a, kanyan wo ho na kentene wo ho. Na ade koro a ɛyɛ kɔnnua bɛtɔ wo kɔn so no, ɔdɔfo, ɛbɛtumi afiri wo kɔn so. Ɛnnɛ na anya a, ɛkyena bɛyɛ yie. Sɛ na ahyɛse na ɛyɛ ketewa bi koraa, n'awieeɛ bɛtumi ayɛ kakraka. Ɛberɛ a w'ani bɛba wo ho so biara ayɛ da foforɔ ma wo. Enti bɔ wo ho mmɔden biara sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara no wobɛtumi ayɛ na mmɔden bɔ a Onyankopɔn nso bɛdom wo no, watumi adom wo ama wo nso so woatumi wo nsa akɔ w'ano ama wo ho atɔ wo kɔpem sɛ wo berɛ bɛso ama Tweaduampɔn Onyankopɔn afrɛ wo. Ɔdɔfo, ɛbɔde bɔ. mmɔdenbɔ hia ma onipa dasani biara. Sɛ mmɔdenbɔ anhia a, anka ɔbaa no a Kyerɛwsɛm kaa ne ho asɛm sɛ ɔyɛ ɔyere pa no, wɔse, Wɔhyɛ n'abasa mu den. N'abasa, ɔhyɛ mu den. Obi a ɔhyɛ n'abasa mu den yɛ obi a ɔrepɛ biribi ayɛ dɛn? Ayɛ. Sɛ obi repɛ biribi ayɛ a, ɔhyɛ n'abasa mu den. Enti yɛn Akanfoɔ abusua bi Ɛyɛ biretufoɔ akraboa korotwa mansa sebɔ nniadeɛnfoɔ yɛ a yɛn nuanom Mfantefoɔ ka no etwire. Enti biretufoɔ, biretuo no wɔka no twidan. Wɔyɛ bɔmmɔfo pa ara na wansɔre soso a ankɔ a ɔnnidi. Enti ɛberɛ biara no sɛ bɔmmɔfoɔ rekɔ wuram sɛ wɔrekɔ akɔpɛ ɛyɛ ɛnam aba fie a, Sɛdeɛ me nananom anaa me papa Kwaku Adu a Nyankopɔn ato nsa afrɛ no, Agya Adu, mekasa bɔ wo din a na ɛyɛ biribi ntira, ɔnte ase deɛ, nanso abusua no wɔ hɔ. Deɛ ɔde gyaa yɛn na yɛtoa so na ɔkɔda wɔ asomdwoeɛm. Onyankopɔn mfa ne kra nsi ayie. Na ɔkraman a meteeɛ ni. Nea ɔka ne sɛ, Bɔmmɔfoɔ afa ne tuo. Sɛ ɛyɛ anadwo a, Ɔbɔ n'anadwo ha kanea bɔ ne moma so. Ɔfa ne kamba da gu, ɛyɛ ne, n'adeɛ a ɔde kɔeɛ, ne pirekyua ne ne nneɛma nyinaa, ɛna ɔkɔ. Enti wakɔtɛ baabi, ɛna ɛyɛ asoroboa, anwenhema kwakuo nso gu nnua yi so. Ɛrepore nnuaba yi so kɔpɛ biribi abɛdi. Ɔbɔmmɔfoɔ kɔpɛ biribi abɛdi. Se bɔɔkɔpɛ biribi abedi, ɛna mmoa yi nso so rekɔpɛ biribi abedi, nti na saa wɔn nyinaa yɛ wɔn apue. Na wɔgu nnua no so twee, twee, twee. Na bɔmmɔfoɔ adi kan ahunu Kurokyerɛ amansa sebɔ yi, sɛ wɔne deɛ mmoa yi ara na wɔrehwɛ sɛ bi bɛba fam hɔ na wɔakyere bi. Ɛna bɔfoɔ ne bɔfoɔ ahyia. Kurokyerɛ amansa kura, ekura ɔno ne mmɔwerɛ a ɛba deɛ de na ɔno etuo toeɛ a na ɔduru atoeɛ mu. onsuro. Ɛnna bɔmmɔfoɔ so ahunu sɛ ɛnyɛ tuo biara koraa na ɛdi ko no, ɛnna wo nso wodan w'ani sɛ worekɔ no so ɔhu a, wokura tuo no, woanhwɛ a wo nso ɔbɛkye wo. Onyankopɔn bɔɔ nnipa te sɛ ne sɛso nti, ɔmaa nnipa nimdeɛ ne nyansa a yɛde bɛdi nneɛma nyinaa so, ɛsiane sɛ nnipa na ɔmaa yɛtotoroo saa nneɛma no nyinaa din. Enti wama nnipa adwene sɛ dadeɛ ne dadeɛ hyia a, ɛyɛ sebɔ akyiwadeɛ. Enti wɔbɛyi nsekan. de atwerɛ ne tuo dadeɛ no ho, wɔde afa ho sei, wɔde fa ho ara se bɔ ne se afem. Wɔntumi mfa ne se no nyɛ hwee biom, nti kikikikiki, n'akyiwadeɛ aka no na wadwane. Na bɔmmɔ, ɛyɛɛ saa no sɛ mmoa yi so wɔn no ntena hɔ, owuo na ɛrebɛn, na mmoa no nyinaa dwane, nti abɔ se bɔ, ɛna abɔ bɔmmɔfoɔ so so, ɛna obiara. aka baabi na obiara akɔ. Enti bɔmmɔfoɔ no abɔ no no sɛ ɔmmɛtena fie mfa ne nsa ngu ne bo sesei. Ɛkwan a ɔbɛfa so biara a ɔbɛdidi da no, ɔbɛfa so. Saa ara na sɛ bɔsoso ne se na afe mu a, ɛda no na ɔbɛbua da. Adeɛ kye a, ɔnsan nna hɔ ara ɛsiane sɛ ɛkɔm bɛku no. Nti ɔbɛbɔ ne ho mmɔdene biara sɛ adeɛ kye a, ɔbɛsan akɔpɛ dua foforɔ na wakɔtena aseɛ. Saa ara na kwakuo no nso, ɔhunu sɛ anka me Saa asɛm a esii ha sɛ anka yɛbɛpɛ me ko me nti, saa nsoroboa no nso a na wɔwɔ soro hɔ na wɔdi nnuaba no soso no, wɔn nso bɛpɛ baabi foforɔ afa na wɔn nso akɔpɛ wɔn ano aduane. Enti wɔntena faako ara sɛ hann aka hɔ. Ɛtumi yɛ saa bebree. Abɔfra bi wɔ hɔnom a, wakɔ akɔyɛ exams na sɛ ɔtwerɛ a na sɛ ɔfeeli a, wobɛhu sɛ n'aba mu abu. Enti wobɔ n'aba so, woka biribi kyerɛ no, yere wo ho, wobɛtumi ayɛ, Kɔyɛ foforɔ. Ɛnyɛ nnɛ nko ara. Sɛ woanyɛ no saa a, ɔno no ɔnnya nnuru baabi a wowɔ aduro no o. Mehunuiɛ a anka no saa berɛ no, anka bi a ɔnyaa obi maa no piaa wo a, anka saa berɛ no, anka bi a wosesa anaasɛ anka wotumi yɛ twerɛ exams no foforɔ. Nanso woannya obi ampia wo. Enti no mpanimfoɔ se nea ɔforo dua pa na epia no nti abɔfra no ɔbɛtumi ayɛ. Na ɛba saa no a, esu ne abamubuo ne awerɛhoɔ, wo na wobɛpagya no, wo na wobɛhyɛ no nkuran, wo na wobɛhyɛ no den, wo na wobɛka akyerɛ no sɛ bɔ wo ho mmɔdene na wobɛtumi ayɛ. Obi wɔ hɔnom a na ɔrekɔsua adwuma, adwuma a ɔresua no wotumi hunu sɛ ɛnenam baabi na afoo ɔkɔgya no, wɔhia afotuo. Wɔhia kasakyerɛ. Wɔhia nkuranhyɛ. Ɛnyɛ da biara na yɛteatea nnipa. Ateatea ma nnipa gyae n'agyapadeɛ bi to hɔ. Ateatea ma nip, ehu bɔ nnipa. Yɛn no, sɛbio sɛbio, mprɛduasa, ɛnyɛ yɛn nyinaa deɛ. Nanso yɛn Abibiman mu no, atweetweeɛ, asereasereɛ, ne ateatea, ne adwoodwoo nti no, ɛduru berɛ bi wɔ hɔnom a, onipa anaa abɔfra anaa obi bia adeɛ a ɔreyɛ no ebi a ɔntumi nyɛ. Sane sɛ kasa no a ɔreka no nka ɔbɛka no nka obi atene no nanso no yɛbɛtene no nti no na yɛretweetwee no nti no mankɔyɛ so ɛ mekɔɔ hɔ ne mankɔ hɔ mankɔ mankɔ hɔ koraa no nti no ɔredwene ne ho nso na nka ebi a deɛ ɔbɛka no anaa deɛ ɔbɛyɛ no na nka ɛbɛboa. mmɔdenbɔ bɔ busua aba so. Ɛkɔba saa na yɛhia sɛ obi bɔ yɛn aba so. Yɛhia sɛ obi tu yɛn fo. Ɛsiane sɛ mpanin se abɔsobaa na ɛma agya paeɛ nti, sɛ ɛba saa na sɛ obi hyɛ no nkuran a, ɛma no tumi kɔ n'anim na yɛhwɛ sɛ obi koraa kɔbɔ bɔɔl wɔ agoprama so. Wɔto nnwom na wɔbɔ na ahoɔdere nipa no wɔanya, nipa korɔ no a ɔrebɔ bɔɔl no, wanya ahoɔden sɛ ɔwɔ titae ni. Enti no, wɔgye n'anammɔn so. Abrɔfoɔ mo nkurɔfoɔ yɛ biribi a, na sɛ wɔti a, na wɔn abɔ wɔn nsam papapa ama no, na wɔn ama no ahoɔdene sɛ ɔnkɔtoa so nyɛ dɛ nyɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nim sɛ ɛnnɛ na sɛ wɔantumi anyɛ a, ɛkyena wɔsua biribi yɛ dɛn wɔ hɔ. Yɛn Nana Ampadu na ɛkaeɛ, wɔse wo nante na sɛ wohwe ase a, na wasesa wo nanteɛ, ne nnwom bi titiriw, nnwom bi na ɛwom. Enti, bere biara no, ɛwɔ sɛ yehu sɛ yɛbɛboa mmofra a wɔredi akyire no sɛdeɛ yɛn nananom ne yɛn papanom boaa yɛn. Ɛnyɛ sika dwetire nko, ɛsiane sɛ dwetire bi wɔ koraa wonya na wohia mmoa. Ɛmmoa sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ, Yɛ sei ansa, hwɛ wo so na yɛ wo deɛ. Hwɛ wo so, ɛsiane sɛ mpanin se, Aserew ahyɛ ne kɛseɛ so. Na wɔanwene ne pirebuo. Mfiti prɛko pɛ mpɔ wo se, na mogya bɛba. Sane sɛ, nea obi teɛ no, sɛ wose wotentena duru hɔ a, wonnya nnuru hɔ. Woanhwɛ a, wotentena a, wo mfe koraa bɛtumi asae wo, anaasɛ wobɛtumi ate ahwe, anaa biribi bɛto wo. Etire nyinaa nsɛ, ɛna nsateaa no nyinaa nyɛ pɛ. Ɛnyɛ ɛnnɛ da koro pɛ no so na obiara yɛ yie. Onyankopɔn wɔ berɛ ne mmerɛ ma nnipa. Obiara nso wɔ ne mmerɛ. Enti no sɛ mmerɛ no nnuruiɛ a, ɛntena ase, ɛsiane sɛ mpanin se etire nteeɛ a, yɛnnyae ɛkyɛ soa. Enti sɛ tie biara, bɔ wo ho mmɔdene bra wo hoɔdene sɛ wobɛtumi ayɛ bi na wontena faako anaasɛ womfa ahweaseɛ nyɛ nna. Mpanimfoɔ se wɔde ahweaseɛ ayɛ nna, wɔhwe aseɛ nti wahɛ daadaa wo sɛ wada koraa, daabi sɔre. Sɔre na poroporo wo ho na ko kɔ w'anim. Bɛrima ko kɔ n'anim. Enti no, mmɔdenebɔ, bɔ mmusuo aba so. Sɛ ɛyɛ yie a, wobɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam anaa wo nana anaa obi a ɔboaa wo, ebi a ɔpagyaa wo maa wotumi gyinaa w'anammɔn so. Ɛtumi boa bebree. Ɛsiane sɛ Joseph, ɛduru berɛ bi no, ɔka kyerɛɛ ne nuanom sɛ ɛyɛ biribi nti na ɛmaa wɔyɛɛ no saa. Esiane sɛ wɔankɔtɔn no a ɛmma no ankɔ ankɔdi Egypt a anka ɛkɔm baeɛ no, na ɛbaa saa no, na wakɔ akɔnya animuonyam wɔ hɔ. Ɔbɔɔ ne ho mmɔdene biara, ɔkɔduruu hɔ no, na ɛden deɛ, nanso so no, wamma ne werɛ anho bebree sɛ, na me papa pɛ m'asɛm, ɛna wei ayɛ dɛn, ato me. Na ne nyinaa mu no, wɔkɔduruu hɔ no, Wɔde nyamesuro ne ahobrɛaseɛ kɔ kɔtenaa ɛyɛ Potifar fie hɔnom, enti no Onyankopɔn nso so yɛɛ no adom. Awieeɛ no, saa mmɔdenbɔ no ne animuonyam a ɛbaeɛ no, ɔbɔɔ mmusuo no aba so sɛ, Ɛyɛ saa animuonyam wei a na ɛba nti na Onyankopɔn maa kwan maa no kɔɔ nsɔhwɛ a na ɛte sɛɛ mu. Enti na ɔrebɔ mmusuo no aba so. sɛ ne nyinaa mu no wanwu. Ɔdɔfo, sɛ wunwui a wunnim nea abenya. Ɛnnɛ na anya a ɛkyena ɛbɛyɛ yie. Anɔpa na anya a awia anaa anwummerɛ ɛbɛyɛ yie. Anomaa, dua baako pɛ koraa na sɛ wɔdidi so a, wɔsɔre a wɔretu no akɔsi duaba no so na wɔkɔdidi. Nanso wɔbɛkɔ no na kuani abu dua no ato atwene. Ɛnnuru anwummerɛ no na anomaa no na wamee Sɛ anomaa koraa nya adwene sɛ yɛabu me dua yi a medidi so yi ato atwene, na sɛ mekokyinkyini na mapɛ bi adi, na sɛ okyinkyini na ɔna kɔm na onya bi di deɛ a, saa ara na yɛn nso so no, yɛteɛ. Sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden a, mmusuo a ɛbɛtɔ yɛn so a, ne ayɛ nsateaa nnipa. Na kane no koraa deɛ, nea ɔmpɛ brɛ no na ɔde me, me dɔ afuo no bi na gya hyeeɛ. Me dɔɔ kookoo no bi na kookoo no wuiɛ. Me kɔ kɔ gye asaase ha na asaase no firi me nsa. Aane na me yɛ adwuma wɔ ha sei ma bosome yɛ tua me ka na adwuma mu asɛm kɛseɛ siiɛ na adwuma no firi me nsa. Ɛhu koraa bɔ me me nkɔ nkɔ yɛ adwuma na kyena yɛ akɔ akɔ kye me. Aane obi maa nso Europe ɛhɔ ɔhu awɔ kakraka yi na ano mate sɛ awɔ koraa kɔ obi mu. Yɛ adwuma a yɛ wɔ mu ɛmu nsɛm bebree Me deɛ metena ase, kakra a me nsa bɛka biara na madi, ɛnɛ na wohoɔdene ɛma deɛ asi no ɛmu wabam, ɛma no nkɔso nyɛ kɔnnua nto wo kɔn so, na wokɔ baabi akɔ akɔgyin, sɛ bosea koraa yɛ ma one euro a, sɛ ɛteɛ biara no wobɛtua, deɛ ɛyɛ wo dea na ɛyɛ wo dea, na wosɔre na woporoporo wo ho sɛ adwuma a na meyɛ yi me deɛ na meyi me tirim yɛ no kama. Bɔne biara nni mu. Nanso biribi na ɛsiiɛ na ɛyii m'adi. Enti biribi na ɛsiiɛ na ɛyii m'adi deɛ a, ɛnneɛ nokwasɛm ne sɛ mɛsan mapɛ foforɔ. Bɔ wo ho mmɔden biara sɛ wobɛnya foforɔ ayɛ, na wogu so a worekaakaa w'ani no a worepɛ biɛ no. Mpanimfoɔ se bɔmmɔfoɔ rekaakaa n'ani repɛ anomaa no atotoe abɔ no, na ɔno nso rekaakaa n'ani apɛ baabi a ɔno nso so no ɔbɛtu asi. Enti adwuma no rehinhim na ɛresɛe no, na nso wokaaka w'ani pɛ foforɔ. Awareɛ no, na ɔdɔ wɔ mu, na ɛnyɛ sei na ɛhyɛ aseɛ. Nka yɛnyɛ nneɛma saa. Na biribi na asi na yɛn ntam atete. Kyea na akyea na ɛmui. Meyɛ ɔbaa yi deɛ, mɛbɔ me ho mmɔdene biara. Sɛ ɛyɛ biribi koraa na ɛsii a, mɛbɔ me ho mmɔdene. sɛdeɛ mɛyɛ a ɛbɛyɛ a mɛtumi atoa abrabɔ so. Meyɛ barima, adwuma na ɛsɛeɛ ɛna ɛde awaregyaeɛ anaa biribi na ɛsiiɛ ɛna ɛde awaregyaeɛ ɛreba. Akyea na ɛmu yi, mɛkɔ so ayɛ adwumaden abɔ me ho mmɔdene bi. Sɛdeɛ ɛteɛ biara no, menim sɛ mmɔdenebɔ bɔ mmusuaba so. Na sɛ nneɛma totɔ yie a, Menim sɛ akyinnyegye anaa nteaseɛ bi na na ɛnyɛ adwuma a yɛbɛsan ate yɛn ho ase ne aka yɛn ho abom, na mmom sɛ ɛno mpo anyɛ yie a, na ɛno nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ matɔ fam anaa mahwe ase nti mede atɛkyɛ no redware. Bɛrima ko kɔ n'anim, bɛrima na ɛnom aduru ɔnwono. Me ma me kasa a ɛnyɛ mebree na obi aka sɛ me ho ahi anaasɛ mekasa dodo. na mmom no mɛka asɛm a ɛyɛ nokorɛ, na mmom no ɛngu obi ho fi, anaasɛ ɛnsɛe obi, sɛdeɛ ɛbɛnya bi ne de atu afoforɔ fo. Ɔdɔfo, mmɔdenbɔ bɔ mmusuo aba so. Enti sɛdeɛ biara yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔdene, na sɛ biribi na ɛsɛe yɛn adwuma, biribi na sɛ ɛsɛe yɛn awareɛ, ɛmaa yɛantumi antoa so anhwɛ yɛn mma, Ɛma yɛnya animuonyam wɔ awareɛ mu a, sɛ mahunu saa nti na mafiri mu afi no nti no, mede bɛgyina so de atu afoforɔ fo. Na wɔkɔduru baabi a ɛte saa a, wɔankɔyɛ amena bi a ɛda hɔ a wɔtia mu a ɔbɛtɔ mu na ɔno nso so no akɔfa nsɔhwɛ ne ɛhaw de abrɛ no. M'adɔfo, ɛnnɛ deɛ yɛde yɛn anodesɛm resi ha sei, na mmɔdenebɔ bɔ mmusuo aba so. Bɔ wo ho mmɔden biara, na wo mmɔdenbɔ no, Onyankopɔn bɛka wo ho. Ná migu so rekasa kyerɛ wo sɛ, ne nyinaa mu no, woyɛ aberante a ɛnyɛ patapaa bebree, ɛnyɛ patapaa koraa, engu w'abusua ho fi. Wokɔyɛ patapaa kɔko ntɔkwahunu a yɛnsom a, wɔkɔgye twɛdeɛ na wopira. Ayaresabea hɔ a wobɛkɔ akɔda no, nea wɔpɛ na wɔbɛba abɛhwɛ wo. Ɛba saa a, wode ho asodi abɛto w'abusuafoɔ, wo mma, anaasɛ ɛyɛ nkyirimma no a woagya wɔn akyi no kane no, wokɔka ntɔkwa koraa ne ɛka akyerɛ wo wo se anaasɛ wo nua panin. Ɛnyɛ nsɛm hunu na ɔkɔdiiɛ a ɛnnɛ yɛpira no a ɛnnɛ ɔte hɔ a ɔntumi nyɛ adwuma. Obi somaa no ne yɛaka no saa. Nneɛma a ɛho nhia, mma yɛnnidi akyire. Yɛyɛ mmaa yi nso so ɛ, mma yɛnsɔre Ɛnni nneɛma a ɛho nhia mfa abrabɔ papa biara mmrɛ yɛn. Ɛmfa abrabɔ papa biara mmrɛ yɛn nkyirimma no. Yɛnyɛ biribi a yɛbɛka na yɛde atu afoforɔ fo, nanso yɛnyɛ biribi de agya nkyirimma. Pɛ biribi gya nkyirimma, ɛnyɛ sika ho, na mmom w'anom asɛm, wo nteteeɛ, w'afotuo, w'adwenkyerɛ ne wo mmoa. Ɛno nyinaa yɛde gya nkyirimma. Ɛnyɛ saa a anka yɛn ama meto bi wɔ Germany ha a yɛwɔ yi. Ebinom na de wɔn mogya ako yɛn. Ebinom na ɛtoto nneɛma yie ɛna ayɛ kuro no yie. Ɛna yɛn nso yɛaba mu a, yɛn nso no yɛnya aseɛ mporoporowa bi di. Sɛ wɔn baeɛ na wɔn di aborɔ a, ɛnka ankɔba saa. Mpanin pa ɛne ɛpia no. Sɛ obi ɛforo dua pa a, momma yɛn mpia no ɛwɔ abusua no mu. Baabi biara a ɔwɔ biara no, na yɛn nso yɛnya bi di Agya nkyirimma no. Ɛno na Onyankopɔn ɔpɛ. Esiane sɛ ɛno ara na asuafoɔ no si mmɔfra no kwan no, Yesu n'ani beree papapapa. N'ani beree asuafoɔ no sɛ mma wɔnsi mmɔfra no kwan, esiane sɛ mmɔfra no ne daakye. Ɔyɛ mmɔfra, ɔresua biribi afiri yɛn hɔ. Enti mmɔdenbɔ bɔ mo su aba so ama yɛanya biribi adi Agya nkyirimma. Ɔdɔfo, meda mo ase ne tie. Sɛ yegu so na yɛbɔ yɛn ho ban na yɛsrɛ Tweaduampɔ Nyankopɔn sɛ ɔmfa ɔdom dom yɛn, sɛ ɔde ɔdom dom yɛn, na tɛtrɛma da abodwoeɛ mu sɛdeɛ mɛtumi kasa yi, na wososo wo tiei a, nka na yɛnyɛ obiara, Onyankopɔn na ama yɛayɛ obi, sɛ mesoso me ti wei, sɛ mesoso me ti wei, abusua bɛn na mefiri mu, na nka menka ho. Nanso wɔde nkwa home akyɛ me. Ɛno nti no, na yɛde aseda ma Tweaduampɔn Nyankopɔn sɛ ɛnnɛ da yi so no, ɔde akyɛ yɛn. Na pɛ biribi gya nkyirimma no. Yɛnya bɔ mmɔ, bɔ wo ho mmɔdene, na mmɔdene bɔ, bɔ mmusuaba so. Awurade Nyankopɔn ntɔ no nsu pa ngu yɛn nyinaa so nhyira obi biara. Da sɛ nnɛ, Onyankopɔn de ɔdom dom yɛn a, yɛbɛhyia. Mo dɔfo, mo somfo, Ɔbaayaa Gyaa ma pensan, Maame bae ni, Makra mo, Ɔbaayaa ɛna ɛne mo adi ahyia nnɛ, Dasɛ nɛ yɛbɛsan ahyia ɛwɔ Africa TV yɛ dwumadie Pɛ biribi gya nkyirimma yi. Awurade asomdwoeɛ nka mo nyinaa, ɛsiane sɛ ɛno na ɛhia, yɛhia asomdwoeɛ, neɛ na mede m'ano asi ha.